Nuva an ra. Nuva an ra i an i pehtlaihning kha a simpi lo. Hei chim ko ning law, ka chim la le phun nong ka ruat bak la u. An pa kha Hakha peng se, an nu kha Thantlang peng i Thantlang peng hmanh ah a holh. A hakmi khin si. Kan cu nan i fiang mah la. Le an pa ka ha ka peng i ani him te takmi khi ka cong cu ka cong la lo mu. Ma khat se ani him te takmi mu an nu kha Thantlang peng hman i an ni ka a oro kan timi hna khin se. Cu bak cu an ban i tong ko ai. Ani ton tikah khan An pa nulepa kha a fawl a chawnh tawn hna. Ka nu, ka pa ti khin a, a chawnh tawn hna. An pa nulepa nih cun, ka nu, ka pa tin hong kan chawn si tin duh. An monu nih khan kha kha kha a aw cawi sa ve lo. Ka nu, ka pa, zeithlan an tuah? na nung sawh ko maw a ti na ma ka an sal bak lo an ni cuma kha na nung sawh ko maw timi te kha cal cal na ning hal ton ti na ning hal tuk an ti le yak kan ning chang hal a ti le aning hal khan ai ruat ve lo Ani cu ani nih khan cu amah ai chuahpimi te aw cawi te kha si ve le ani nghan te a rak celh bak lo la an ka daw lo ti bak hin a ruah ka va nu le pa nih an ka daw lo ti a va nu le pa zong nih hin le hi tluk khan mo a aw hi a kan ṭih za lo an ti ve le an pa kha between ah te ko si mu a lai ah khan an nu nih le na nu le pa nih hin an ka daw lo ti si A nulepa nih le na nupinu nih hin a kan upat lo ti pakhat si le a celh celh lo an pa kha mah tikah khan an pa nih a ka ruahmi zatlang ah khan an nu cu a ṭhu sampi oi ko an pa cu sampi oi ko i atu thlacamnak tlang ka ratmi hi a ka te kan nu ruang ah le kan nu ruah ah amah nih a ka som tuk ruang ah khan ka ra ti pakhatnak pahnihnak cu ka rat pi lo ah khan zeitik hmanh a dai ding si ti lo caah khan a daihnak tal si ah cun tiah ka van ra ve a ka ti asinain keimah tu thlennak ka hmu a ti le ai lawm tuk a van ti mi te cu bawipa hi nupi ka rak hal ti bawipa nupi ṭha te hong ka pe tiah bawipa sinin ka rak hal ti Cutluk in cun Bawipa hi nupi ṭha te ka hal ve caah nungak zong hi ngeih ka hmang lo a ka ti. Atu ka nupi hi ka nungak a pakhatnak zong si i ka nupi zong si a ka ti. Mah cu ka van i um ciammam i ti nupi ṭha te ka pe ka ti cu a zai taktak mi nupi a ka pek i thla bak ka cam ti hi Bawipa chiat ma na ka serh ka ti ti. Mat amah bak nih chimi mu Bawipa hi bantuk nupi zai te na ka pek yan nu petha pekar in hal kha zeiro hi bantuk nupi zai te na ka pek chiat mana ka sar ka ti ti le sama men ku hi tang kar thlan lo chung vel te pathian ni chiat aka sar ti kai ro ti keima la keima pathian ni chiat aka sar chu rong chu nupi zai aka pek nak se nupi tha ka hal kau mi zeirong than nupi zai aka pek ha ti mi hi ka ruat te. Mah cucaah an nu hmai bak cu chim ko caw. An nu nih hei thawh le Pathian nih na thlacamnak an leh a ti. Pathian nih na thlacamnak an leh keimah a zaimi nu nih sal has kaang zan na thak khawh ṭung lo kan zai hnawh tuk caah na rat hi ti kan zai hnawh tuk caah ka zaimi na celh ti lo caah na rat le thlennak na hmuh hi bantuk mi piṭha khoi ka na hmuh ti la kan i leih tuk a ti an nu bak ne chu kan i leih tuk ti bak si ko pathian he a thiam tuk he ti ai lawm tuk an nu chu sampi oi bu bak chu mu bui pat tat nei mu kumeng amah chim khin ka van chim ve la oi ti zo a lung fak ro la ka te thin zo hang lo tu tluk i pathian ni chet ma ka se ro te ka ro ti bak chu anu pim hai ka a thin hang lo atin hang lo ka dawt ati cho an ka dawt ta khan chim hla Kan i ummi Bawipa kho khan thiam tuk te na lakah zai hlah ning law na rat ṭung lai lo. Thlacamnak tlangah zai hlah ning law na rat ṭung lai lo a ti. Oh. Ma khan ka umeng a ka ti cu hoi ka ti ani hi mu a ka ti cu te mi ṭha ngai a na ruah lai a ka ti champa kha mei dai tu a lung a khong taktak mi si a dai tuk na a lung a khong taktak mi si Mah ca bawipa nih hin mah ka fapa ca cu hi bantuk nu ka pek hau ti cu a ṭha bikmi a pek cu ti a thei lo le sia ka ti a thei lo le a daimi nu pe sir a ngah bak lo ti a dai te takmi nu pe sir a ngah bak lo ti zei ruangah mah ka vapa hi a dai tu a lung hi a khon tuk in a mak ti cu o keimah bantuk bakha a pek le atu nai ka fan sai no peng zingzam bang thlacam nak kang kan kai lo chi sa kho lo ka va ti peng le na zai hi ka ceh ti lo kai sia ka ti ti Ai thleng bak ko cu hi bawipai na tong bak ko cu ai tong bak. Dawtmi hna, na va hi nangmah caah a ṭha bikmi si. Bawipa cungah i lawmh. Na nupi hi Nangmah caah a ṭha bikmi si. Midang caah ka ti lo mu. Nangmah caah cu a ṭha bikmi si le Bawipa cungah i lawm. Bawipa cungah i lawm. Maw cuti an pa cuti chim le an nu hi cu ai lawm kho tuk. a lung zong fak bak lo kei cu maka ka thinphang pah cang sampiom van ei los an nu hna kha ngaihchiat ten a ei duh la lo ka ti cho a an pa chim zong a ei thloma ko a ei thloma le a chim ding ka van chim ve lai thi ei thloma ko o o ka ti ka zo hna khan kai lom tuk cal lo o Dawtmi hna, kan sining te Bawipa nih a kan siter ning te hin lawmh thiam hi rak biapi tuk. Lawmh zia thiam hi Bawipa cung i rak i lawmh thiam khi mu kan nunnak ah hin a, a rak biapi tuk. Lawmhnak na chim deuhdeuh lai i chim dingmi hi dongcat loin a ra chinchin ko lai ti kha Bawipa Jesuh min in thazaang pek kan duhmi hna cu si.